Un beyesa huntu ku nos, bo dos no, nos tin dos beyesa Gabi huntu ku Paola ki bini den studio. Kom kom kom kom bai Paola Michael. Bo Ralph Baramo Aruba un felis felis atari tur esun ku ta bibi direkto atraves di DiarioTVAruba.com un felis felis atari un bia mas nos ta kunta mende den studio di Power FM kunta mende ku the man himself oyoyoy show Ralph Maduro. I bo mesa manera nos a primintí di un tempu rékòrt ku nos lo ta live. Awor ki tur esan ku no konosé Ralph bo osnan por wak-e. El a feita un tiki barba bo mesa, un tiki. E pasa tiki tipo awe bo mesa. Nos a drecha su tipo. Nos a drecha su tipo i tur hende keda pèndic paso awe Ralph ta bai regla, Ralph huntumente ku e famia di Polar ta bai regla dos mil florin. Spera ku tambe mes. Kiko bo mester a hasi Ralph? Konta mi. Ambe e tata masha simpel mester, a mester a djis, a bin buska un sticker aki na nan na studionan di Power FM, plake riba bo auto, a saka un potret pone riba nos Facebook y automaticamente lo bo ta participa. Awel, anto ta kla, so tur hende ke ta keda pending enjoy e show y ora ku Ralph ta kla, ora ki famia di Polar ta kla, paso nos di Diario TV

Vamos a ver. Anu parse mi ki tambe nos ta bai pasa over. Nos ta bai prepara pa sina nos por bai saki ganador. Mi ta bai laga E cantica ta corre, anto bra mi ta invita bo pa bo sigui nos a traves di Diario TV, unda cu lo bo bai wak tur loke ta pasando aki den nan den studio di Power FM. Ta caminando algo mientras tanto. Ok huntu ku Michael Carti awor aki nos lo pasa over pa loke ta Ok Michael Dinele nos ta sekia e banda mas mihó Michael dilanti di loke ta aki ta nan aki ta nan. Ami lo sacudi anto, despues e stire den halto anto lag'e kia chuma. Correcto, ke bon. Gabi, bo ta join nos? Esaki ta Gabi, representante di di Polar, hunto ku Paola, Michael Carti, su man inosente. Walter Bon. Shake, shake, shake. Shake, shake. Okay, awose.

E ta manera un truck si. E ta manera un truck, mi ta calcula un Kia of un GM, un di e trucknan di carga. Number un biaha mas nos ta repite ta cuarenta y siete, binti y siete, tres. Cuarenta y siete, binti y siete, tres ta e feliz ganador di e campaña di The Oi Oi Oi Show hunto cu Cerbes Polar. Um, nos ta spera di haya un yamada ainda promé ku nos um, sera nos show. I asina ei nos por na bo mas informashon pa asina bo reklamá bo Florin. Gabi? Ah, no trabaja nada malo, seguro, seguro. No, seguro que no. Paula, muchas gracias por haber estado en el estudio de Power FM con nosotros. Un placer de haberte tenido aquí. Gracias a ustedes por haberme permitido la entrada aquí, por haber Participá o también ta esta grata experiencia? Seguro ke si. Siempre tu casa. Mi ta pasa e mic nan di biaha pa loke ta Michael Carthy pa asina e por interview loke ta Mitch tambe y asina bisa comparti cu Aruba e experiencia aki. Bo mi ta kere laat mi take it over right. Por tin cu a no cena Power FM pa tur regresá cuate numero. E numero tres promé was? Shete dos Cuarenta y Shete dos shete tres. Shete dos shete tres. So e feliz ganador di cuarenta y shete dos shete tres a bin yega na studio di Power FM aki na Brasa pa anuncia kico mas tin pa e famia di Polar. Carnaval a caba kico mas tin. Carnaval a caba nos ta biniendo ora aki nan cu Semana Santa dus prepara pa esey pasobra nos ta bin full. Bon bon. Despues di a konkistá karnaval kompleto, nos sinku bisnis a imanega ta. Kiko nos por spera kampamentu manera por basha bou algu kaba? No no no, nos no tin nan ègt nada kla ainda, pero nos ta, públiko a mester warda p'esei. Oke, nan tin ku warda, pero. Si si. Suertemente ku Polar ta ei. Sí, sigur sigur, polar tei e polar ta na moda sigur di mes, sei ta e e e dicho ku nos tin ki nana ora ki nan polar ta na moda. Nos tin pa traha e e T-shirt ei hashtag polar ta na moda. Korekto korekto. So tur hende a biba polar durante karnaval, kai jòn, tur hende a kowon, tur hende manera ayer mes mi a drenta un lugá un manera a bisa, ey mi por un serbes, ora ora paga tin lo a bisa no mi kum polar polar. No bisa sa res mech ne na su nomber nam un polar bon friu. Kibo kibo di mech? Mech rien no. Rien ta amboy gai den. Ami sa di bo bende ku bebe polar karnaval. Ami sigur di omi ta bisa abo mane ke ta. Mo un gai na mea ta kana karnaval. E patria ta sali boso a. Kibo di kere boso manda e patria riba pa polar internashonal mi bisa abo esei ta bon propaganda. Mi ta bai oplaudi e patria mi ta bisa ta asina ke tin ku disfruta di karnaval of laga. Pienata na werki pero e polar ta bon friu si ruman. Mi a chkunda mi, bo satisfecho di e carnaval tambe? Uf, carnaval a bay super bon. Mi no por kea, e mucha muhernan ta ta un impacto hopi grandi di mi asta tur hende ta keda saca patriat di nan. E polisnan kant di caye a rabia cu nos pasobra nos mester a move, move, move pasobra ta meimei di caye nan ta para e mucha muhernan pa saca patriat cu tur asina. Anto, ya, e m'a bisa el asobiá den hopi interviewnan ku m'a bisa ku nos ta bai tin un sorpresa. Anto e sorpresa ta yegando, p'esei nos tin Paola tambe aki nan nan, pasobra nos ta bai usa su kara komo un di e imágennan di Polar aki nan nan na Aruba. Anto, un kos nobo ta bai bini sigur, un imágen nobo. No, pa Shabo, a mi ta kòrda, mi ta kòrda mane un aña, mi ta kere des aña atras òf ta un tiki mas, ocho, nuebe, ku mi tata mane tin e oportunidat pa mi prende tur e vinilnan di Chika Polar, kikoni. I net pa kes plat e kompania di mi ta tras'é, so e Paola lo haña chèns anto pa bira un di e chiko. Esaki awoki ta awoki ta su promé video appearance awoki, bo ya na karnaval klaro karnaval tambe. Mañan anochi nos tin ku un grabashon kompleto di dje ku nos ta bai usa den tur e supermarketnan, te men ta bai tin un serbes nobo, e imagen nobo di Polar ku. Aruba lo conoce hopi pronto, anto nos ta bai usa e claro como e cara, anto como e curpa tambe, cu ta bai ta den e supermercadonan projected riba e plate cu Aruba, mi no ta kier Aruba yega e wak ainda, anto nos ta bai haci atrobe pa Aruba, so no ya no. Polar ta na moda. Polar ta na moda. Aruba asina mes. Nos a laga bo sa ken ta e felis ganador. Ralph, bo scucha nada. El a yama gau. No, no, no, nos no tin nada, pero. Nos a. Nos tin cu saca otro cosa mas. Si. Hahahaha. Bo, mi ta kere nos ta keda pending un rato, mientrastando cu tur hende lo sigui enjoy di e programa di The Oi Oi Show. Y den e sinku minuut nos ta keda pending and then nos a wak. Ki nos a bisa algu nobo?

Mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias. Ralph, la mi sera cubo, mi que me danki un bia mas pa e oportunidad. Um, cu bota pone nos rush, pero nos a test, nos leuke speel goed, y maya e reaccion cu el a, el a bai bon. Michael, que naturalmente danki na bosonan tambe, danki na Wandri, y esey ta ta intencion, mane bo bisa abo pa nos a test um, um, loke ta boso rapidez, Yep. y mane nan ta bisa boso haya e Top, sello Ralph. di, di approven, Done. pasobra Den práktikamente ménos di un ora boso tabata kinanan i naturalmente live. Danki na Paola ku por a join nos, sigur danki na Gabi, danki na Mitchell, danki na Rupiardo ku no ta presente huntu ku nos, pero di kurason masha danki pa por a pone konfiansa den loke ta The Oi Oi Show i naturalmente den e famia di Power FM. Aroba kòrda bon ku e fin di siman aki nos ta bai ta drùk, nos ta bai ta riba un maratòn. Djabiana Djabiana Djasabra y tambe Djadomingo cu e festival Un Canto pa Aruba su himno y bandera, esey ta e nomber toch Ralph? Correcto, esey mesmo ta. So nos lo a ta live diario TV or cu Power FM, Un Famia, we gonna be live so thank you once again y nos ta, Vera, nos tin e half. Maratoni tambe djadomingo man oh my gosh. Segun mi lo pasa caba Michael. No djadomingo to. No. No ta djadomingo ca pasa ita segun mi djadomingo ca pasa lo pasa. No tin otro loop to. Tin otro ok. Algo otro doesn't matter e e himno man bag esai paso nan a cuminsa manda yen schedule ki bo mesa carnaval a pasa ma ma relax un siman pero mi ta kere ma relax mucho hopi. I pa hola ta kita mi focus. I sigur la gami si, bo a comprende mi ta kere sa e pasa ku bo ta nervioso. I sigur Power FM huntu ku Diario TV nos lo ta na Hulanda tambe McCarthy. Prepará, prepará bo pañanan di friu pasobra e biaha aki mi tambe ta bai. Korektamente, nos ta bai ta na Boneiru dia binti nuebe tambe di mart. Kòrda bo, nos a konfirmá pa semana den kaba e budget pa ei nos tin asina tantu no biaha ke pa hasi pero.